Talyplar, ikinji temamyz biziň kompressoryň sazlaşdyryjylary. Esasy jemleme ýazgyda ulansak, iki sanagyny ulanyp bilýäs-de. Oň birinji sa näme edýäs? Iňlisçede bar adamyň ady. Sreshold diýäde. Sreshold diýmek näme diýä? Bosaga. Türkmençe alamyzda bu iňlisçe söz, iňlisçe ýazylyşy. Sözüň özem iňlis iňlisçe. Şol bosagany aňladýa. Bu bosagany aňlatmak näme diýä? Siz eýýäm aýtdyk. Sesiňiz gidip barýada öz gerek derejesinden ýokary eýýäm gyzyl çyra ýetip barýar minus alty dan nol desibel plus üç desibeldan geçip barýar eýýäm bilýäňiz häzir ýoýulma ýeter diýip şo taýda siz şu ulansaňyz şu düwmejigini kompresoryň esasy dört sany düwmesini bäş barmagyňyz ýaly bilmeli. Kompressoryň dört sany düwmesini, iň esasy düwmeleri, goşmaça-da bar birnäçe. Şoň üçin iň birinjisi siz bosaga diýýäs. Bosaga diýilmek şol ýokary bosagadan ýokaryk geçmeli däl ol ses. Geçse eýýäm o sesiň ýoýulýar. Şo kompressorda şuny goýsaňyz, Aýdýas şol ýaňky biziň bosagamyz ýüz göterimli sesiňiz aýdaly ýüz ýigrimi desibel. Şol ýüz ýigrimi desibelden ýokary geçmelä diýip goýýaňyz. Ýa häzir indikatoryňyz ökele şol ýüz ýigrimi desibel ýa ýüz minus alty desibel bolýar. Şony goýsaňyz kompressoryň ses şondan geçip başlandan eýýäm kompressoryň işläp başlaýar. Eýýäm işläp başlaýar. Işläp başlap, şo sesi yzyna gaýtarýar. Şoňa ýetirmän, yzyna gaýtarýar. Yzyna gaýtaranynygam eýýäm kompressor öçýär, işlemesini bes edýär. Indiki şoň ýaly ses gelýänçän, öňünden duş gelýänçän bar ýygylyk çäkde ýigrimden ýigrimi müň gertse çenli. Şo derejä ýene ses şondan ýokaryk galyp başlagy, başladygy kompressor işläp başlaýar. Iň esasy dumeleriniň şo biri. Ikinji dume, ikinji duma, dume, reýşe. Reýşe diýmek, men ony türkmen dilinde gatnaşyk diýip aldym. Iňlis dilinden hem terjime etseň şol gatnaşyk diýýär. Orslara muňa so atnoşeniýa edýär. Näme üçin üç dilde aýdýan? Sebäbi siz programmalarda, kompýuter sanly ulgamda işläňizde, hökman şol şo sözler siziň öňüňizden gabat geler. Bu nämekä diýip durmaz ýaly şony size üç dilde aýdyp berýän. Reýşe, ýaňky aýdanymyz, gatnaşyk. Nämäni aňladýar? Nämäni aňladýar? Gatnaşyk nädip alynýar? Esasy gatnaşygyň wezipesi Ine. X bire diýýäs. Indi siz tejribe alýançaňyz, talyplar, näme size maslahat berýän? Dört bire diýip almany. Men özüm iň goýan kompressorlam, ine, ýetmiş altynjy klassyk kompressorlar gowy Şeýle bir gowy ösen-ä şu şu günki gün sanly ulgamda. Şeýle bir owadan, mylaýym, dykyzly ses berýär. Köp kompressorlary menem ulanyp gördüm. Öňki analogdan geçemsoň göwnüme jaý däldi. Alada edýärdim, bu nähili ses eşidilişi nähilegaý diýip. Alada edýärdim, heý beýlede bir ses bormy diýen ýaly. Soň ine şu duşaly bäri, şu duşa, şu kompressoryň üstünden baralyň bäri men köp meseläni çözdüm diýsemem bolýar. Men şuny Islendik ýazgyda, saz bolsun, ses bolsun, kinoda bolsun şu şu kompressor ulanýan. Size-de maslahat berýän. Ýöne özüňiz tejribede belki ondanam gowusyny taparsyňyz. Gowy ondanam beter gowusyny özleşdirersiňiz. Ol eýýäm siziň işiňiz. Ony size tejribe kömek berer. Başda meň size maslahatym, näme üçin şeýdýän dört bir alyň. Men iki bir alyp bilýän şumat. Sebäbi iki gatnaşyk bir alamda men eýýäm şoň tapawudyny duýýan. Talyplar, siz entäk şoň tapawudyny duýmanam bilýäňiz. Şoň üçin meň maslahatym dört bir diýip. Nämäni aňladýar iki bir? Iki bir aýdamyzda, şu ikiň ýerine iks goýulýar-da, näbelli diýip goýulýar. Ýöne iki bir alaňda siz giriji signal, aýdaly, on desibel bolsa, giriş signalyňyz, ine, şu taýda giriş signalyňyz on desibel bolsa, Bizem alsak şu gatnaşygy iki bir alsak çykalgada eýýäm şo bäş desibel bolup çykýandyr. Iki esse peselip çykýar şo signalyň. Iki esse peselip çykýar. Onsoň ikinji, üçünji ýöne ýene bir zat bar. Şumat indi e, üstünde duranymyza görä aýtsak, e, birinjiden ýaňky sres hold diýdikde Kompre limiterde edil beýle işlänok. Limiter bilen tapawudy näme? Ýogsam ikisem şunuň dinamiki özgerdijilere degişli. Bir diýseňem bolýar. Şu gatnaşygy X diýäs-de, şuny tükeniksiz edip alsak, bira diýip alsak, eýýäm siziň nemäňiz y ýene bir zady bar-da o taýda. Ataka diýlenem zat bar, indi geçeris. Atak diýen. Atak dip. Şo şon geçemize şunam aýtsak alaly 0,1 millisekund dip alsak. Gatnaşygam şuňal edip alsak, eýýäm biziň kompressorymyz limiter ýaly işleýä. Limiter ýaly işleýä. Olam näme aýtdym, häli aýtdym, ýeke ýokardan çäklenir ýa sesiňizi. Gatydan gelýände sesiňiz çäklenirip bilýä. Indi Biz häzir kompressor höküminde ulanýasda, häzir şony geçip durus, şoň üçin biz aldyk ýaňy iki bire diýýäs, X-iň ýerine iki ýyl goýsak, giriş signalymyz on desibel bolsa, çykalgada biz bäş desibel alýas. Ýene bir zat bar, buny kompressor bilen hem işläp bolýar, limiter bilen hem diýeris. Indi pes seslemizem ýok. Gowy ýaňlanyp dur, gowy eşdilip dur ýuwaş seslemizem diýerse. Bolýa bize limiti şol mikrofonyň öňünde akustik tolkunlary elektrik öwremizde bize şol sesler ýoýulman ýetmese bolýa diýen netije bolanda siz kompresoryň ýerine limiter ulansaňyz limiter edil şoňňal tebigy hakykady berenok kompresor ýaly tebigy ses berenok. Onam ulanyp görüň, özüňiz tejribede şo şo netijä iň soň gelersiňiz. Gelersiňiz. Onnoň Indi gatnaşyk barada aýtdyk. Üçünji duma näme? Üçünji Ýene muňa aýtmaly zat gaty kän gatnaşyk barada. Bu tersine-de bolup bilýär. Aýdaly biz X bir alman, Biri X-a diýibem alyp bilýäs. Nämäni aňladýar? Şuny lýuboý iki, dört, alty diýip tükeniksize çenli ýetip barýar. Bunda biziň ýaňky kompressorymyz nädip işleýär? Kompressor ekspander täsiri bolup işleýär. Ekspander görnüşinde işleýär. O näme tapawudy bar kompressor bilen ekspander? Tersine, biz kompressorymyzy gysýar diýsek, sesi Bu tersine giňeldýär, ho dinamiki diapazonyňy has beter ýokaryk galdyrýar. Has beter ýokaryk. Oňam ol täsirler üçin aýdym saz ýazylanda, saz ýazgylarynda aýdaly köp nemelerde reýşe bilen bile, ataka bilen bile ulanyp, Ataka bilen bile ulanyp, käbir saz ata neme diýer ýaly bas barabanlar diýä has aýdyň çykarmana size kömek berip bilýä. Täsirler üçin ol alyp baryjylaň ýa diktorlaň sesi ýanyndan siz eýle oňňaly edip ulanyp bilmeýäňiz. Ýöne saz gurallarynda sowsem düýpgöter başgaça bolýada şo. Reýşa degişli zatlar. Indi Ekspanderyň hem öz ýerleri bar. Köp ýer. Ekspanderler geýikler ýaly işleýär. Geýikler hem ulaldýar-a sesiňizi. Şoň ýaly. Ýöne o geýiklere görä has mylaýymrak. Has mylaýymrak, ýuwaşjadan diýseň hem bolýar. Ony tejribede özümiz ýene yzarlap göreris. Onsoň, üçünji düwmämiz näme? Üçünji düwme, he, aýdyp geçdim, ana, ataka diýýär. Attack. Iňlis sözünden gelýär olam. Ine. O iňlis harpy si bar. Elipbiýde ýok şu. Yzyndanam k ýazylýar. Ol hüjüm, hüjüm diýmek. Indi türkmençe öwreňde hüjüm. Bu gaty gowy düwmeleň biri. Se näme edýär hüjüm? Ine biz aýtdyk ýaňky dinamiki araçägi Kompressorlar dinamiki azaçägi peseldýär, ýuwaş seslerem galdyrýar diýdik. Şu ataka myň birlik ölçegi, hüjümiň birlik ölçegi millisekund, sekund, millisekunddan sekunda çenli. Indi näme bolup gidýär? Kompressorda siz işledeňizde dinamiki azaçäginiň tapawudyny azaldýar diýdik-dä, azaldýar diýdik. Azaldamyzda eýýäm Näme bolýa? Siziň indiki yzarlap gitse şu ýigrimden ýigrimi müň gerse çenli iň ýokary bosagan bizem sredstwo munam goýduk, bosaganam goýduk diýeli, bahym ýetýä şoňa. Sebäbi ýokary eýýäm ses ýokaryk galýançan biz eýýäm ony aýyrdyk. Oňa ýetirmän yzyna gaýtarýas. Sesimiz ýoýulmasyn diýip, sazymyz ýoýulmasyn diýip. Şu taýda ataka Aýda ýaňky aýdanym birlik ölçegi sekunt milli milli sekunt esasan. Sekunda barsa ol gaty ulam bolýar. Hüjüm diýmek. Käbir zatda aýdaly ne dutarymyzda da bolup bilýär. Akustiçeski gitaralar we bas gitaralar diýär. Şo taýda iň şol atakaň milli sekundyny biz e, uzaldyp Näme edip bilýäs? Şu iň soňunda ýuwaşjadan ýatýan notalary bar-da, şolaryň wagtynam uzaldyp bilýäs kompressor bilen. Şolaň dowamlygyny iň soňky nokadyna çenli eşidip bilýäs. Dogry kompressoryň hemme şu sazly sazlaýjy ondan başga Elbetde ýene kän. Sustainip bar. Hut şu ýaňky sesiň dowamlylygy bilen işleýän täsir. Kompressoryň öz içinde. Öz dummelerinde. Esasy biziňki aýdanymyz ataka. Indi näme diýip aýtmaly şu taýda aýtmaly zadymyz esasyň wezipesi hüjüm. Şoň iň esasy wezipesi näme? Haçan işläp başlaýar kompressor hüjüme geçýär. Ýaňy bosagadan geçdi gerek. Geçen wagty sesiň bosadan threshold kompressoryňy işläp başlaýa gerek. Kompressory işläp başlandan şu geçen wagtyndan öz bosagaňyzy ýüz ýigrimi, ýüz otuz, ýüz kyrk desibelden şondan kompressoryň açylyp işläp başlaýan şolka ara wagt şol. Şoň üçin milli sekund, sekunda-da ýetenak şo taýda şolka ara. Eýýäm ses ýetenden kompressory işlemeli-le. Men elmydama aýdýan şu maşyn sürýänler barda, maşyn sürende aýdaly gaza basanda birbada şol eýýäm size altmyş kilometr bir sagat alanakda edil şoňňaly bylam işläp başlar şol ataka hüjüme bagly seň haçan şol eýýäm kompressoryň ýerini wezipesini ýerine ýetirip berýär atakaň Ýaňky hüjümiň wagtyna bagly. Hüjümiň wagtyna bagly. Goýan wagtyňyza bagly. Ondan olary has uly edip saz gurallarda saz ýazýan oglanlar saz saz bilen programmalarda işleýänler gaty köp täsirler alyp bilýär, ýaňky hüjüm bilen ulaldyp-kiçeldip. Käbir saz guralynyň öz gerek derejesine ýetip, öňünden yzyndaky sesler gerekgäl diýen netijede şony aý alyp bilmän ýekeje şu hüjüm gerek diýilýär. Bas barabanlaň imminno hut şu urup barýan derejesi gerek diýilýär. Şu zatlary size ýaňky hüjüm diýen düwmejik

Kompressoryň işleýän wagtynyň ýatýan wagty diýmek. Ol hüjüm hüjüme girýän wagty bolsa, eýýäm hüjümden çykyp, kompressoryň doly ýatýan wagty diýseňiz hem bolýar. Doly öçürilýän wagty. Sebäbi siz kompressor ýaňky bosagadan geçensoň, şony işläp başlaýar-da, Yz ýandan öçýär-de, eýýäm öz wezipesini ýerine ýetirdigere kompressor öçýär. Awtomatik ýagdaýda öçýär. Ýöne öçmek üçinem wagt gerek-dä. Maşynyň ýaňkaýdanam tormuzuna basaňda birbada durmaýar-da. Sähelçe wagt gerek. Şoňňaly bu taýda-da şol Kompressor öçensoň, eýýäm ýatyljak derejesine ýatyransoň, sesiň galýan ýokaryk ýa-da ýuwaş sesleri gerek derejä ýetirensoň, kompressor öçýär diýýär. Şu öçýänçän, doly öçýänçän, togtaýançan şu relis togtaýan wagtyny aňladýar. Olam birlik ölçegi, elbetde, hüjüm ýaly millisekund, sekunda çenli. Köp halatda şu taýda elli millisekunt amatly bolup durýar. Şundan başlaň. Hüjümi nol bir sekuntdan, millisekuntdan başlasaňyz, muny elli millisekunt ortaça. Şol eýýäm işläp ýerine ýetirdi wezipesini indi öçmelä öçüp şol öçýän wagty şoň kompressoryň şu dördüsi dördüsini bäş barmagyňyz ýaly bilseňiz şuny tejribede ulanyp ulanyp ýenjip ýenjip gowy edip gowy derejä ýetirseňiz siziň sesiňizden gowy ses hiç kim alyp bilmeýär Şu günki, şu günki sanly ulgamda, sanly ulgamda, y ýene bir zat aýdaýyn, men öň analogda kän işledim-de, analog ulgamda, m magnitofonlarda biziň mikşerli pultumyzyň ýanynda ullakan demir görnüşinde kompressoram goýulýardy, ekwalaýzeram bolýardy. Esasan, ekwalaýzerler dagy ullakan demir bolup, biz şony sazlaşdyramyzda, y grafik, grafikli ekwalaýzerler köplenç ulanýardyk. Soň, soňra Parametrli diýip, sanlar bilen işleýän ýyglyklyň neme edip barýan möçberi ýene aýdaly iki ýüz gercmi, şony iki ýüz gerc daş töweregini alman, hut şu iki ýüz gerc alar ýaly biz parametrler bilen işleýärdik-de, hut şu iki ýüz gercde şoň sesiň gatylygyny peseldýärdi ýa ulaldýardyk. Şoň galakdy. Ýöne şol döwürde ine şumat aýdalmaz şo kýu diýip işeňizlik diýdikde ekwalaýzerlarda şo zatlar ýokdy. Şeýle gödek işleýärdi. Şu günki gün altmyşynjy ýyllardan başlap, altmyşynjy ýyl geçen asyryň eýýäm ýigriminji asyryň altmyşynjy ýyllarda Gowy şuňal çylşyrymly kompressorlar peýda boldy. Çylşyrymly kompressorlar. Olaň deregine çylşyrymly kompressorlar peýda boldy. Bunam näme diýdik? Im hut şu inwertor bilen dolanyryjy detektoryň, dolanyryjy detektoryň arasynda algoritm goşulýardy. Algoritm birnäçe shema, birnäçe düzümler goşulyp, şeýle gowy netijeler şu günki gün iň iki sany esasy wezipesine ýetili iki sany esasy wezipesinden başga birküç sany goşmaça-da bar bulaň wezipeleri. Iki sany esas ýaňy aýtdyk, birinji mikrofonyň öňünde gowy signal goh galmagalyn gatnaşyk almak diýdik. Ikinji, ikinji, iki dinawyň arasyny owadan, aýdyň, dykyzly sesler bilen doldurmak diýdik. Ine şu iki sany esasy wezipesi.